हे भगवान एक राति कतौ जब घर से निकल जाए छे सामान सके तो हे ई मुरे हे ई हे उ, फलना चिलना सब चीज मतलब की छै घिनायल छै मतलब की छै दिमाग काम नहीं कर रहल छै मतलब की करिए नहीं करिए मतलब जी पूरा गंदा फहर लगा के रख देने छै ए श्यामलाल हाँ बाबू ए नहीं आता अरे बोला सुतल रही की सुतल रही नींद ना गेल रही बाबू ए एतै आ जाते अब समझाओ पड़ते ढंगे से की बोला ई सब देखी तो मतलब कि जे केना केना छै ई सब ई सब है ना देखिए तो गंदा फर ओ छै तऽ ओकरा की करबा मुरे का अचार बनबै जे घर में आ था छो कथी मेजमान आबै छै ककर मेजमान मेजमान तोरा देखै ले तोरा बियाह करबो हमरा देखै ले मेजमान आबै छै हाँ। बुझली ना एने ओने नहीं जाइए एने जाइ छी ओने लड़ाई उठे मेजमान हमरा की देखते कह दे तोरा देखते मेजमान हमरा नहीं देखना से देखने रहती देखतिए ना तब एते उ फेर देखने रहती तो नहीं ने एतिए

तऽ तू हमरा कह जब मेजबान आबै छै यांग बैंग तू नहि करिए आ ई आबै छै आ तू नहि देखै छी मतलब कि जे लड़ाइ उठा दै छी तोरा भड़क जेतै ने मेजबान आइ नहि उठेबऽ लड़ाइ हम पूरा शान्तमे छियै नहि पीना तीना छियै हँ तऽ मतलब कि जे टका लेना छै आ ओना करबी तऽ भागि दे टका देतऽ लेला कनियो देलका कि नहि अखनी अखनी कर अखनी देतो टका ए, केना बोलै छी तू उ एतै ने देखै लए मेजमा ठीक ठकान भैया अकलेल बकलेल जुगा नहि करिहे तब टका देतै कि ने आ कहतै अगर बेटा अकलेल बकलेल छै टका देतै ठेका खातिर बेचे छी हमरा बेचै नहि छियै दुनियाके रीत छियै लै छै ने टका लोग तब कते ले लगनी अखनी गप भेबे ने करलियै लेबै केना के अखनी पहिले लड़का देखते पसन्द हेतै ओकरा तब ने ए लड़का जे खूब एते लए लिअ जरगर से लेबै तऽ तोरा कहि देबै ने हेतै लेबै तोरा छुपे छुपेबै हम कोनो बात

ओ अपना से सब बात पूछिए हमरा भरोसे नहीं रही हो आ जे तू होशिए से हम पूछब चल कनी टनगर से देखिए हम बूढ़ आदमी छे तू तर से ऊपर धर निहार के देखिए अच्छा हेतै हेतै बुझलिए ना हम तो देखबे करब हँ ठीक छै चलू से इएह घर छै ने इएह छै चेन घरबारी सब यौ कोई कहाँ से घर में कब ककरो ने था देखै छियै ओ घरवारी सब छियै ने दुआर पर मेहमान मुंह रगड़ के मरि गेल कोई निकलबे न करे छौ एतै की कोनो गेल हेतै ताना बिछौना लगल छै नहि देखै छियै पानि राखल छै लोटामे तू ठीके कहली इएह घर छै आदमी कहाँ छै यौ चेन घरबारी सब यौ बढ़िआँ हेतै हब सिनाक ने कोनो बात बाजि दिए बुझली ने लेब देब पसन्द हेतै ने ओ बात हम करबै ताबत तू कोनो बात नहि बजिह का बहरे एते अस्थिर रहना घर ये ते सब चीज राखल छै पानि बिछौना कुर्सी नहि देखै छी ऐ अरे सुनू अहाँ छै घरबारी

एने सुन न केना करबी बैठबे ने करै छै जे पुछबै कोनो बात बैठा ना कोनो चीज पूछतिए ना बैठू ना ककर बेटा छियै अहाँके की नाम छी से कहू ने हँ आ बैठू एने सुनू ककर बेटा छियै अहाँ ऐ अहाँके बाबू नहि यऽ घरमे बाबू छै तऽ कहाँ यऽ अहाँके बाबू ककर बाबू ए, कहै छै ककर बाबू अहाँके बाबू तऽ ककर बाबू हे ऐ अरे सुनू ने बैठू ने कहीं तब डांस करो डांस करो अहाँके की नाम भेल हमर हाँ हमर नाम श्यामलाल देखोला हाँ देखला से हमरा हाँ देखोला सामला अच्छा बाबू के नाम बाबू के की नाम बाबू छै? के नाम झामलाल आ तोहर कोई काम लाल हम्म अरे सुना क्या भाई छ हम असगरे छियै असकरे ए अंगना में भाई में तू असकरे छ हाँ। एकर मतलब लड़का तो ही छ हमी ते लड़का बाप हमर बहुत हीरो झंगना बढ़ावे छै हमरा से नहीं देखे छ ए, तोरा अंगना में कोई नहीं छ अंगना घर तो ही बढ़े छ बुढ़वा हीरो पानी करना फुरे जे आ ये बर्तन तर्तन अंगना घर सबटा कुल्हा चुक सबटा तो ही करे छ हाँ। अहाँ सब मेजमान छियै

बाबू यऽ ने घरमे छै तऽ जाउ ने पठा देबै हमरा आरके नहि रुकबै चलि जेबै अहाँ सब नहि रुकबै ता रुकू हम बाबू को बोला दै छी बुझलियै जाइ छियै कतऽ स्नान करै लए हम तऽ स्नान कए लै छियै तब बाबू आबै छै की तऽ अहाँ आर बैठू तब एकटा आओर रहि गेल बाप या तऽ गप करब बापे से आ, ठीक से हेतै हेतै बाप हमर कहैत रहे जे व्यवस्था करने छियै पूरा चंदा चंदा नमस्कार नमस्कार कखनी एलियै ए हमरा आर कऽ तऽ राखू ने आधा घंटा एला भए गेल छै ए तऽ सब ठीक छै हँ आओर सब लड़का देखलू हम देखलियै हँ हमरा आर के तब आधा घंटा भेलै एला लड़के पानि आनि कऽ देलक अंगनो मने सफा नहि रहै आगूमे सफा कए देलकै घरमे कोइ नहि ने छै एकेटा हँ। बेटे वएह छै हमरा बुझि गेलियै तऽ सब काम धना मतलब कि जे करऽ पड़ै छै ओकरा सब काम लड़के से कराबै छियै आब की करबै मतलब कि घरमे नहि ने छै मतलब कि जे बेटी सब नहि छै लड़की एकेटा छै बेटा छै तऽ आ घर घर जे काम करतै ने। हँ करतै की हँ, सम्पत्तिके तऽ कमी छै ने मने सबटा बात देलक बहुत बढ़िया देखलियै लड़का हँ देखलियै लड़का तब केना हमर की बेटो देखलक हमहूँ देखलहुँ तऽ हमरा आरके बहुत टाइम भए गेल आब आब जाइ छी हमरा तब केना की मतलब की छै तब शादी विवाह के बात केना हेतै तब अब अहाँ ने बोलबा अहाँ के बेटा छी केना लड़का जचल कि ने लड़का तो लगले ठीके हमरा चलू ठीके छै तब केना करबै तब अब कते लेब देब अहाँ से बात अब अहें कहबै ना अब जुग अनुसार तऽ चले पड़ै छै आ एकेटा बेटा ये हमरा से तऽ बुझलियै ओ कहलकै हम भाय मस्करे छी हँ आब कते अहाँ लेब देब लेबै की सब लेबै केना करबै तऽ युग अनुसार जे छै से उ उ चल जे चलन चलती छै केना करबै अहाँ बाजू ने हम तऽ बाजऽ नहि सकै छी अहाँके छै एकेटा बेटा छै हँ अच्छा बोलू अहाँ कते लेब देब छै सब चीज हम नहि रुकब आब चलि जायब और अहाँ- दू मिनट रुकब अहूँके मतलब की छै हमहूँ पता लगेलियै सब चीज तऽ अहूँके तऽ मतलब एकेटा बेटी यऽ ए, एकेटा बेटी हमर बेटी तऽ सौ लड़की में एक लड़की आ लड़को हमरा देखलियै ने जोड़ा नीके लागल हँ ठीके छै तो दस लाख दे देबे ना दस लाख हाँ और एकटा गाड़ी दे देबे गाड़ी हाँ और बस वएह भए गेल वही में सोनो तो ना आ सोना तोना से अहाँके विचार हैत तऽ ठीके छै एने सुनू तऽ ओ दसे लाखमे हम सब चीज सोना चानी जते हेतै सब चीज मतलब देबै ने कम बेसी नहि हेतै दस लाखमे कोनो क्रिया खा कऽ थोड़ी रहै छै से तब एने सुनू ने हँ आब जाइ छियै देखबै हमहूँ घरमे दुनू माय पुतके सलाह विचार लेबै हँ तऽ हम अहाँके फोन कए देब हेतै हेतै जाइ छी हम हेतै चलू लिअ बैठू ने बैठू ने सुनू ने चाय पी लिअ जा दिया नहि पीबै चाय पी लिअ ने चाय बैठू ने बैठू ने नहि पिए छै हमर बेटो ने पिए छै चाय ने हम पिए छी ए, हाँ गैस के बेसी प्रॉब्लम छै नहि ना गैस्ट्रिक के शिकायत छै लिअ तऽ नमस्कार नमस्कार एने सुन नहि करबै फोन तो नहि करबौ हमरा नहि छै लड़का पसन्द हमरा लड़का नहि मिर्गिया छै मिर्गिया छै। अंगना घर बढ़ै छलै दस लाख टाका उपरेमे आबै छै आबै छै। किछो कए लेबा श्यामलाल हाँ एने या की भेला बाबू कि मेजमान हम ओने के लिए बात तक कम से खबर देना चाहिए ना मेजमान सुन जो चल एलो रह मेजबान एल रहे ये तोरा देखल को कहला ना जे तोरा देखे लिए तो हाँ हम पूरा सब चीज खोल के दिखा दिलिए ओकरा हे भगवान कपड़ा लता सब सब अंदर पेंटेट अपरिया नंगा खोल के कहलिए सब पूरा तू तो दिमाग खराब तो नहीं छो तोहर देखै लए आबै छै कपड़ा लत्ता पिन्ह के सब चीज खोलि देली कथी लए खोलि देली ओ तोहर तू तऽ टेका लेबा हम की लेबै पूरा देखेबै ने कथी देखेबी पूरा शरीर बॉडी बिल्डर देखालिए जे हम एहन आदमी छियै कहि कऽ बियाह नहि हेतो आब तोहर नहि हेतो बियाह नहि हेतै नहि हेतौ बिगड़ि गेलो आब तऽ तोरा टका के चिन्ता लागि गेल जब बिहे नहि हेतै तऽ टका कतऽ से हेतै तोरे चलते हमर बियाह नहि छै लोग से हेते टका मांगे छी ने हेते एगो पसंद पहले करते पहले टका पसंद हेतै कि पहले लड़का पसंद हेतै हमरा सब पसंद करे छै खाली तोहर टका नहि हुआ तऽ हमर बियाह वैसा डगली मतलब कि जे कपड़ा लता खोल तोरा के जो बाबू को ककरो से टका नहीं मांगे हमर बिया ओहिने कह दे तो तू जाय छी करी 10 लाख ला मोके खेती करबी हां टका लेके मोके खेती जे टका लेके खेती करबी घर के छत पिटबी गाड़ी घोड़ा सब चीज मतलब ये सोना चांदी किने पर जे ओकरे खातिर मांगल ले छै चांदी आ बुढ़िया हमरा कह देबी थोथरो बढ़िया नहीं रे बढ़िया केटा बेटी ओकरो छै

हमर दिन नहि घुसकते आब जहिया हेतै एकदम ठोक के हेतै ले ले ठीके छौ ले अपना टेका नहि भेलै तऽ आब खाइयो ले छोड़ि देतै घरमे ई अच्छा ले ले ले जो जो जो जो काम हुआ दही करगा जो ना काम छौ ना नींद नहि हेतौ तऽ डॉक्टरे हाँ, जे जो, जो। टैबलेट खा लिया भरि राति दिमाग खा गेलै मतलब ई छै